kisawo kyebyemizannyo era nga tukwaniriza ku sky tv iraka lyabantu eh, basibu ne banyabo twagala balamusaako gwali mukuli emmere naawe omuna atya nga atudde mu ddiiro lyo naawe agezawo okutulaba okulabira ku mikutu egy'enjawulo so tuli basanyufu okuba nti tuli naawe tuli basanyufu okuba nti era mukyali balamu nga kitalo nnyo kuba abo abafiiriddwa abantu bammwe nolwensonga etubayizo yayoza mukuluke mumawulire mubumpimpi agensonga mubujuvu gajja kuba gasawa zigenda kubeera sawa bbiri mpaka sawa satu adira ne tiimu yo jakawa webali wano okutuusako eggulire eryo era nga ffe amawulire getuleesega bya mizannyo mpaka za big league empaka banatera nga eza kyani zijoka tira nga tutunuulira tugenda kutunuulira ensonga nyingi nnyo basibo ne banyabo zetugenda okatera nga tutunuulira nolwensonga eyo munzikirize tugende maaso tutandikire awo naye nga nkoze ne modern gwendi naye wana eno okuba nga ensonga zitambula bulungi nnyo modern nkweyanziza webale nyo obalire ddala ava ku makya kola mpaka kugamba yajja ono okukola era ndowooza kyekimu byebimuminatera nga ebikusasuza omukulu bakasha bawebale okutuwa abakozi abaagala emirimu gyabwe n'abakolera ddala ddala ddala nnyo so ebiseera ebisinga omuntu ayinza okuba abeera eyo n'atamanya babeera kamera basiba bayimiridde basiba bakola n'atakima nti gye bali bakola n'asuubira nti nze musooke paasi okuyimirira wano mu kamera nze ndi w'amaanyi okusinga bali siina bw'amaanyi bwenina ngaokyo mu control room nga taliiyo nga takola mulimu ogwo siba w'amaanyi nga muganda wange izedi e nga tageza kuteekayo maloboozi ago mba siri sirina bwamaanyi bwenina sijja kuba wamaanyi nnyo nga producer uh, uh, mukulu principal farmer nga tatereeza bintu ebyo so tiimu yonna okutwaliza awamu tetusobola kuba wamaanyi nga honorable chris bakashaba nga tatuledde tv ennungi tatuleetedde kamera ennungi tatuleeteddemu natera nga manda taleese buli kimu kyonna nekitambula bulungi nolwensonga ebyo byonna bwaba abikola byonna ebyo wekuba ne show enungi efanana bweti kakati olwaleero maze okusiba munati wolubombo ngenda kwati kujula mmere mmere nga nungi ddala gyetugenda okulyako yabyamizanyo ekishaayi kyebyemizanyo okuva ku saawa musanvu mpaka saawa munaana era tuwerabira mwawo tubaswakao n'amawulire mu bumpimpi ag'ensonga kakati tutandikire wali mu mpaka eza bigiriigi basebo ne banyabo empaka za big league ah, tujja katera nga tutunulira tiimu zigenda okuzannya olunaku olw'enkya olwaleero tuwerabira nti tiimu zezimu zimaze okubatira nga zituuka mu bitundu ebyenjawulo kubanga mbalala mbadde njogerako ne maneja wa mbalala omukulu ate nga masias ne omutendesi sadik sempigi bategeeza nti batuuse dda wali eri mulira okusamba ne tiimu ya northern, uh, northern gateway gyebagenda okusambira omupiira olunaku olwenkya omupiira ogwo nga gwa nsonga nga guliko okulya nokukomba esuwaani saidi eri endala tulina omupiira natera nga omunene tuyitamu natera nga western dabe eyo munate nga western dabe eri wakati wa kalo kalungi agenda kusamba banafe bali kakati naleetaze tutandikire awo neetaaga okyoma okuteera fixtures eyo bamala kuteera fixtures ya big league tutandikirawo musobole okukubuulira abasajja bagenda okusamba tulina tiimu ziri nnya ezikulembedde waggulu wali eri awo we wali munaatera nga olutalo kubanga ogitunulira kitala ng'alina points ziri makumi asatu ate nga bannaffe ab'embalala nga balina points ziri makumi abiri mwenda bannaffe ttiimu ya poli ya nek nga erina obubonero abiri musanvu so kiba kikizibu nnyo kakati empiira bujja katira nga gisambibwa olunaku olw'enkya era nga batwedde ku sikuriini yaabwo bannaffe minate nga baginya north united fc bajja kusamba poliisi omupiira guli uh, bayitayo kyabazinga uh, stadium omupiira ejakatira nga guzanyibwa saidi eyo tulina omupiira omulala ajumani ejakatira nga ekyazalwero united omupiira guli ku pered stadium wali mu ajumani tulina omupiira ogwokusatu yekalokano ejakatira nga asamba kitala tulina omupiira ogwokuna ye northern milating gateway asamba mbalala omupiira guli ku kisawo bakiyita ekisawo kino bakiyita gate bakiyita the gate stadium wali tulina omupiira ogwokutaano bebanaffe aba boma bajja kuba basamba ndege university omupiira guli masindi stadium ate nga banafe aba soroti city bajja kuba basamba kyetuba omupiira guli ku soroti stadium banafe tiimu ya rugazi ejja kuba esamba kalivale omupiira ogwo guli kusaawa kiyitibwa rugazi uh, rugazi fc stadium ate nga tulina nek ajja katera nga asamba kataka omupiira gugenda kubeera gugoloobi coffee uh, playground kakati gye mipiira egyo gyotegedde nga omaze okutegeera embeera bwegyokatira nga etambulira ddala kati naleetaaze otya omungeri gyatulaze wali fixture kati addemu atteereko tebo bwe nteekako tebo eyo nga maze okufuna tebo lwengenda otandikira okubuulira kikyentegeeza kyentegeeza kii kino kiwulirize basiibo ne bannyabo omanye awali obuzibu kakati obuzibu buno gwandaba nawe atuliriza kakati njagala nkuwe olabe obuzibu bwe buli nti tiimu eno yakitala yakulembedde alina points ziri makumi asatu kitegeeza nti mbala abalina obubonero abiri mwenda uh, nek nga alina abiri musanvu ne poliisi abiri musanvu nti tiimu eno bwewangula tiimu ya, ya poliisi bwewangula omupiira egenda kupoinsi makumi asatu tiimu ya nek bwewangula omupiira egenda kupoinsi makumi asatu uh, mbalala bwawangula omupiira agenda kupoinsi asatu mu bbiri uh, kitegeeza nti kitala bwetawangula mupiira gwa nnaku lwankya gesamba kalo kalungi ajja kuba yenkani ajja kusula mu kifo kyakubiri kuba alina gooli zinya alina gooli zasatu abiri mu nnya ate nga banaffe aba nek balina gooli zikumi n'emu poliisi erina gooli zimunaana so kiba kitegeeza nti kitala omupiira egwetaaga nga kitala kakati boga nti kitala egwetaaga osooka kuddayo wansi ku tebbe nawasemba abali mugunda bali mukamyufu northern gateway asamba mbalala anakkiriza okusigala mukamyufu lwakati mbalala zimukyalira wakati munene nnyo ajumani nga bwe twakutegeeza nti ajuma jakatira nga akyaza poliisi anakkiriza ndeje okubeera mu kamyufu ng'alina points kumi na bbiri sorot city oyo tuyinza obutamutunula kuba kyamaanyi lugazi tuyinza obutamutunula kuba wamaanyi kaalo kalungi ali mu kifo kya kumi na babiri alina points kumi nameka kumi nataano kitegeeza nti bana bebawangula abalala baaba muyisa mwaba abalabe be mwemuli natiranga soroti mwemuli ajumani ze tiimu ze esatu ezo bebalabe nti polisi bwegundi kitala bwekuba kalo kalungi omupiira aja kusigala ku bolero kumi na butaano kati abalina kumi nabuna kumi nabuna abamugjayo naababukumira obusatu baani abamugjayo nti gundi bwawangula omupiira lugazi amugjayo seroti bwawangula omupiira amugjayo ajumane bwawangula amugjayo kakati wetugendedde wali kutunulira nti omupiira guno guliko obuzibu nti tiimu ya jumani ajja kubasamba luweero united so kirilaikire nti ajumani okuba luweero jumani omupiira ogusembyeyo yakola yakulembera omupiira eddakiika zaali nkaaga so finally tiimu ya kitala nefuna penalty ne red card newangula omupiira ogwo kirega nti ajuma nti yali nyangu ku bugenyi kati eri waka esamba luweero luweero twala nga aluzinga mupiira ngaali waka kakati bwotunuulira bwoddamu okwetegereza tebo nga bweri tunuulira balabe bakalo kalungi nti solo tajja kubeera waka asamba kyetume nti solota awaka yakwata kitala omupiira nokugenda gola emu kwemu kati sitiira akyaza kyetume kyetuma nasobola okuba sirwakati ogusembye yakubye nek uh, anasobola mupiira guno ogusembayo kukuba abasajja balasoloti nga bali waka embaale kati nze naawe omupiira gwami nga guli soloti nze naawe lugazi wenkugambye nti emulabe asamba kalivale ng'ate ali waka kitegeeza nti olabira ddala tiimu eziri waka abalabe bakalo kalungi bali waka omulimu nate nga omuli soloti omulimu nate nga ne lugazi be balabe bakalo kalungi omuli siri n'ajumanyi so kitegeeza nti omupiira guno baseebo ne banyabo kakati awo noloza nebwetuleta ebifaananyi kuba omupiira gwambalala ne kalokanjo gwasambibwa kati tuleta buvidiyo obwo nogira nga buyitamu nga bwenjogera muno omupiira kalo kalungi embalala bonna muna ate nga omupiira ogwo bufaananyi mwebuli tuwe nga tuzanya buvidiyo obwo nga gira bwenkunyonyola osobole okutegeera awali obuzibu ola tulabe amaanyi wegali n'obunafu we buli kati mazze okutegeeza nti omupiira guno mbalala sembye wano ngaawakuye kalo kalungi golemu kubwereere omupiira gwali mbalala ekisawo nga bwokiraba ekisawo kyali kijudde nga kibooze omupiira ogwo goli yali emu ku bwereere naye nga juga nti kaloka lunyo omupiira guyasamba mbalala performance yali mpitirivu obulungi ddala abavuka beo nga batasokola nga bakola training bulungi omuvuka katende yalinga yambako ismail iga oyo gwolengera bamutya katende koki katende yalinga yambako muna yatera nga iga sako ne brazilian yovubukamu nate nga waali nnyo okwatira nga embeera etambula bulungi nnyo so kati omukulu yayitibwa saidi byekwaso yayambako uh, sadik sempigi nekibatira nga bwekito bwekiri kakati oyo nuli oyo gundi lefali ye angela abasobola kati balamuno mupiira ogwo kakati nze njagala musooke mutegeere ekino nti kaalo kalungi nembalala zetiimu eziva eno mu region ya western saidi eno ankole region kagikose nga nkole timbalala ye naye mbalala kalo kalungi atiriyo eri eyibanda nti tiimu ya kitala sitiimu nate nange eri muli gyetuyita nti kyetuyita region eri mu western region sorry eri mu yes eri mu western region kitegeeza nti zetulina tiimu nnya eziva mu region eye eno eyaffe ya western omuli munate nga booma omuli kitala omuli kalo kalungi omuli mbalala ti obuzibu obuliwo nti kalo kalungi avudde mu mbalala ebadde dabe osan dabe sitiira agenze kusamba kitala naye era nga dabe kalo kalungi ali waka bukyava ayingira mu region teyaluzinga mupiira yadde nagumu lwasamye mubigiriigi tanaba kuluzinga omupiira gwonna emipiira gyonna natera nga agiwangudde akose ku dro emipiira gibadde ebiri ku neeke n'omupiira gwa guno ogusembyeyo ogwa ndeje university gwagenda biri biri gwaneke gwagenda 00 so northern gateway yajjawo nebagikuba omupiira soroti yajja wano bamukubba omupiira ah, tiimu ya kanaval ezizawo bamukubye omupiira so tiimu zeziza bina atera nga bazize bafuna kubonera awo nga bali waka kati okubeera waka omupiira guno amaanyi kijja kusinzira omutenesi yiga baani abasamu bagenda okuleeta ne sisitemu kijja agenda okukuba bwetula ku mupiira gwambalala abavubuka bna ate nga bali ku mupiira gwambalala bonna bwebali balumbera nungi nti ekirala twetaaga omuwagizi ayina ku maanyi ago agenda okubamu natera nga enduulu agenda okwatera nga okuwagira n'abavubuka okubeera mutuvetede ekimala kiro kyentegeeza nti mulina eh, bokisi z'amazzi zirina okubaawo amenvu galina okubaawo buli kimu kirina okubaawo so byona byona byona byona byona ebyo okujja nti bijje bibeerewo kijja kuyamba omuteresi golengera mu suuti oyo Ah, ismail iga yakuba suuti yali amulembe nyo nesimulaanko nga yambala bwatyo bwatyo yagamba nti abwa smart bwagala bujayo ate aba mukambwe nnyo so nsuubira nti omupiira guno nti abavubuka bonna squad bweba nga weeri bakalimu baba nga webali omuvubuka makasubuga babamu nate nga waali omuvubuka honest babamu nate nga waali omuvubuka tongpo babamu nate nga waali nyo bulungi omuvubuka ayitibwa uh, raymond nga waali uh, tunulira omuvubuka ayitibwa kayongo wiclef uh, derek muhimbo nga waali kibuka vincent wante godan calvin kawuke uh, drico john otunulira esaidi ene nga waliyo omuvubuka ayitibwa mbumba edrisa otunula omuvubuka ayitibwa kasaga moses ian amanya otunulire wako tunula kalanza eno tunulira omuvubuka nate nga kawaawa tunula siraji musindo nga waali bulungi nnyo so avubuka bonna bwebanga bali mu mbeera nnungi okujjako omusambimu yekka yataliiwo omusambi ataliiwo omu ye omuvubuka eyafuna injury ku mupiira gwa poliisi omuvubuka ayitibwa rogers waswa yovubuka akyali mulwadde naye nga abavubuka abalala abasigadde wena bali mu mbeera nnungi webali okusaba omupiira amawulire amalungi nti kitala yatuuse dda era yasuze ku sitebait

eri gyeva abawagizi bamaze okwesetinga bulungi nnyo bali mu mbeera nungi okujja okuwagira omupiira okuwagira tiimu yaabwe nga bwe bakikola ku mbalala era baagala okukikola ne kalokalo nti okujja mu bungi bwe batyo nja kwebaza nsubuga mwebale nnyo okuba nti enteekateeka eyo eya kitala gye muyina okuba nti mutandisa okwagala omupiira mu ngeri eyo bwe mutuuka wali ewammwe ekisawo kibooga abantu babeera bangi nnyo bwe muba omupiira nga genze awe mujja mu bungi ekyo ekisingayo obukulu kiba kirungi ddala ekyo era ogusigale n'omutima ogwo ogwagira ttiimu yamwe yakitala esobola okwatira nga eyingira mu supa mukuyingira mu supa eteekeko amaanyi mangi nnyo n'okulwana obutagisalako nga bwekyali luli kubanga omutendesi yabayingiza maaka tulina masiko olwede muli naye mulina ate nga n'omutendesi mukwano gwange bamuyita richard makumbi naye nga waali bulungi nnyo so nga basamba patrick henry kadu ovuka nga mbumbu bamuyita dudu dundu avukana ate nga webali bulungi nnyo avukana brian ahebwa ovubuka amala ate nga waali nnyo eh, kasi basahebwa yes basahebwa avuka webali bulungi nnyo so kyesuubira okati omupiira ogwo eh, gujja kunatera nga mulungi kubanga bonna tiimu nungi basayininga abasambi abalungi kalokalo gyegaba omupiira bali ba mifumbi so tujja kulaba omupiira bujja okatera nga gunyumira abalabi olunaku omunaatera nga olwenkya wali ku st georges arena so kyetusabaga omuwagizi okujjamu nate nga mungi n'ojjuza ekisaawe ate bwemala kujjamu n'ekisaawe ojja n'ebivuga byonna mulabike nga muwagira omupiira nga muyinamu omutima ogamba nti tiimu yaffe erina okusigala mu league eya big league era okusaba omupiira omu nja kwebazaako omukulu lorenzo ismail lorenzo webale nyo ebintu byokola tusiimira ddala era nga nja kwebaza mukulu ismail iga mwebale nyo webalire ddala nja kwebaza tumwesije webale nyo webale ddala byokola birungi ddala mukulu tumwesije robert webale nyo byokola nja kwebazaako uh, sam like webale nyo obalire ddala sam like emirimu gyokola gyesemana jamali nja kwebazaako innocent bodaboda uh, dr wilhu nja kwebazaako nja kwebazaako omukwano gwange kikube uh, bana bnatera nga bajunior abavubuka bnatera nga bajemus abavubuka bnatera nga bangi abeera mu nteekateeka eyo okwatira nga tiimu etambula kirunda sawulo uh, nabalala nabalala okwatira nga enteekateeka egyo mugezaako okukola nungi nnyo nnyo nnyo nnyo okwalatenge kintu kitambula bulungi nolwensonga eyo olunaku lwenkyo njagala balabako mu bungi kubanga ngenda kubaayo bulungi nnyo kamera saffe zigenda kubeerawo nga tukukavalinga amawulire ago tulakenge ekintu kitambula bulungi so naawe labikira mu kamera eyalabikira mu kamera eya sky tv kijja kuba kiranga kikola amakulu kuba twabagamba buli wamu tubeerawo kubaleetera amawulire ago n'okubatuusaako amawulire ag'ebyemizannyo mubutuufu bwago so muzikirize munate mupaka munate ngeza big league nzogedeko munatera ndowooza otegedde nkuwadde fixtures nkuwadde munatera nga table nkubulidde bebayimiridde kyebalinako okukola kyebalina okatera nga bongeramu kyebalina okuba nti kugamba omupiira ogutusubira nti tiimu zonna ziri ku bunkenke okumaliza first round nga bagimalize bulungi bali waggulu abalala nga bali balwana kuva mu kamyufu nabalala okubeera ate midro table awo naye nga balumbeera nungi abatali contented kubanga mwongeramu amaanyi musobole okuba nomupiira omulungi ddala ekyatira bwe kityo bwe kiri munzikirize atugende mu mpaka eza kyani lwaki njogera ku mpaka nate nga eza kyani empaka za kyani zenjogerako uh, tugiyita african championship eyo empaka ezo zisambirwamu abasambi abasambira awaka mu liigi ezawaka so kiba kitegeeza nti ebe ya afirika tugiyita kyani lwansonga nti abavubuka bye bagusambira awaka era nga uganda omupiira gwe twasambye twasamba drc omupiira nogenda 00 kakati era nga tuddamu okuzanya omupiira olwaleero saawa zigenda kubeera nnyo ezekiro tugenda kusamba tiimu zesuubira okwantira nga nzibu tiimu eyawangudde omupiira ngaekuba ivory cost golemu ku bwereere bagiyita senegal so senego gyetusamba nayo omutendesi olwaleero alina bingi byatugaye mu training mpaka munate nga uganda cranes ndowooza kati ate omukulu kunteerayo kagundi yako kabe nga kazanya mpaka uganda cranes akyani uh, micho ne tiimu ye badde batrainingamu badde bakola bukimu nebifaananyi webiri awo kubanga oteeremu nate nga ebifaananyi bya micho byabadde agezaako okuba nti bakola bukimu ekyenjawulo kakati analeeta ze tusobole okwatiranga okutunuulira omupiira guli ogwaggwa omupiira ogwaggwa gwalimu ebirumira bingi ebirumira ebyalimu byali liddawa fe eh, bwenjogera nti ku birumira sitegeeza nti bakola nti bakola bubi nnyo oba tiwaliwo obuzibu bali mu ggwanga lya algeria gye bali ah, enkambi gye bagitadde mu ggwanga lya algeria okulaba nti era nga batrainingira eh, eyo ate n'okusamba gye tusambira eyo nti amawulire amalungi naffe tubeera ku kisaawe kya anaba so ekisaawe ekyo still era twasambira drc omupiira nogugenda ki gyetwasambira drc omupiira nogugenda 00 bwekiba bwekiba nti muganda wange nti kisobose okuba nti era nga ekisaawo kyetwazanyiramu era siri kyetugenda okuzanyiramu ago nago ga mawulire malungi abaana bamaze okutegeera ekisaawe ndowooza tebalinamu yadde fiya yonna eno eza kubamu nate tugiyita match day t match day t senegal ngeji yawangula guli omupiira fe tugabga tatutiisa tugenda kubera ku kisaawe kino bakiyita bakiyita kumi na mwenda meeyi lukumi lwenda atano atano mukaaga stadium bwe batyo bakiyita kyekisaawe kyetugenda okatira micho avudde nategeeza naga nti alina ebizibu bingi

juga nti yasisita nti agambye nti omuvubuka ono ajja kusigala nga amwesiga nokwatira nga amukuumira mugolo ye ye bwatyo batutegeezezza agambye nti omuvubuka ngenda mwesiga asigale mugolo yange ajja katira nga atuwa ekyenjawulo era vudde nategeeza nagamba nti gurupu eno gye tulimu muleme okweralikirira bwe tufuna akabonero bizinensi tujja gimaliriza ku mupiira gwa ivory coast ye bwati wavudde bwategeeza ga nti ekibinja kino bwekyagulumna atera nga bwekyatulemwa kuva mu kibinja yavudde nategeeza nga nti ekibinja kino tugenda kivaamu ye bwati bwategezeza omuteresi munate nga yitibwa mico so bwaba agambye natunategeezera nga nti ekibinja genda kivaamu kitegeeza tuba tulinze bulinzi kulaba kapiira kogenda okutuwa ku kisaawe so sa ate kapiira kewatuwa luli nti abavuka basobola okusama omupiira naye nga gawali gwa defensive and defending bali badifendinga midfield nga basamba mu midfield wano omupiira bagukwatirira naye nga tugutambula eri maaso kuba bwoja katira ngaotunulira ku bavubuka bali abandi under 19 avuka baliwa buli muvubuka nate nga yitibwa jacko makech ogolkipa yali ku ura muvuka asobola kati agenda mutonament nakuba omupiira gwali mulungi nnyo abo kalimu watambala twamula midfield omuvuka asambira ku vipers naye yaliko mu system ya uganda cranes ng'ali mu myaka kumi na musanvu olid so abavuka bano baaliyo basobola okuzanya omuvuka ayitibwa godfrey waiswa ng'ali vipers yasobola okuzanya trivers mutyaba vipers yasobola okuzanya asirafu mandera yasobola okuzanya james begisa muvubuka ono kati yakuba namba bbiri okukamala yali kyesobola ti muvubuka namba bbiri navuka gift, gift fred bakuba bulungi nnyo mu namba bbiri ne namba satu omuvuka ayitibwa moses, uh, moses aliro omuvuka mu kcca atita seminateka sematimba mubiseera yali mu tiimu ya masavu gyeyali ava ah, kene seminateka semakula yali mu kirinya jinja ss basobola okujja abavubuka abo akapiira ne bakazanyako kale oja katera nga otuna lojazinatera nga maato kasim yali mu lweza ah, nvubuka olina tebasobola katera nga bazanya kapiira tuleese abo okuba nti abaana tebalina kutya basamideko emipiira ebweru basobode okujja begase kubali abaze bakuma mpaka za kyani milton kaliisa empaka za china zigeza emirundi guno gwakusatu moses waiswa ageza emirundi giri ebiri bright mnatira nga lukani ageza emirundi ebiri abu kalimu watambala guno mulundi gwakubiri omuvubuka yitibwa joel mune mutakubwa mulundi gwakubiri nafias mnatira lyonzi mulundi gwakubiri ibrahim oliiti gwakubiri bwobaira nate ngaolina bana abavubuka omunaana ekyo kiba kitegeeza ki kiba kitegeeza nti oyina kyoyongeddeko ku bavubuka bala baga nti ah, tujja kutya mupiira tujja kuguzanya n'okuwangula tuwangule so nolwensonga esuubira nti uganda cranes terina bingi byegenda okuvaayo neŋŋamba sigenda bikiriza terina byegenda kuŋŋamba nti mbiwulirize lwansonga ogenda kungamba kyengenda okuwuliriza ngaosobodde otuta abaana abalina experience abasobola kusamira omupiira ogwo nga senegal nebagiwangula nti senegal abasinga abavubuka basambira bweru senega ero gyetutya si esenega oli gwe mutya nti oli esenega gwe mumanyi wabamane owabaganadisa goye abavubuka banate bapepasise baisimairi sa ah. eno gyetugenda okuzanya ye abavubuka basambira awaka kati watubera nga tubasanze bogatta emirundi gyetwakabasanga twakasanga emirundi ena emirundi ena gyetusambyemu senegaali tetukikubangako omupiira kebe tiimu ento kebe tiimu enkulu eno naye no baba abakulu naye nga basambira awaka yatukubemu kubwerere biri mwenda bbiri kumi na musanvu netugenda ziro ziro bbiri kumi nesatu netukubagolemu ku bwereere bbiri kumi n'ebiri ntugenda emu emu so kitegeeza etukubye omupiira gumu tiimu enkulu bweba munaate nga yine yabamana etukubye emu ate nga bavubuka baffe benyina bagenda okuzanya beebo kitegeeza tetulina kyetutya basibe ne banyabo tuli bagumu okuwangula omupiira ogwekiro kyolwaleero sinakiyina okukola amaliri ganako gatuyamba nti omupiira ogujja okusookawo kusaawa emu ojja kubeera ku drc ejja kwesamba cote divoir nabagamba nti tiimu ekigambo ekyo bagira cote divoir cote divoir uh, mukwano gwange yeyakinsomesa bamuyita kalemeera musomesa wa, wa french nga bamanyi west africa abasinga bona bakosa french nga bamanyi nti uganda wanafe abali batutwala bali bangereza twogera luzungu bweoyogera luganda uh, nosobya ekigambo omuntu tafaayo naye bwoyogera ekigambo kya luzungu nga kifu abantu bakuba enduulu nti okuby embogo nosobya ti lwerulumi lwaffe si lwerulumi lwaffe ffe tulina endimi zaffe zetwogera banyankole bakiga batoolo bakonjo baganda so kati ziri olulimi tulukozesa nti lwaka lwa school fees eri ewaabwe bo olulimi lwava ku makya nga boogera luba luzungu okuva buntu omwana alujja ku beere kaakati baana nti baba bebatutwala bebatutwala bana bangereza bo bakosa luzungu naye nga kyeŋŋambye kyemadendeta kiri kya ivory cost nti ababatwala bali bafalansa abafalansa wakati bebatutwala abafalansa abo nti ivory cost zitiimu eza west africa zitusinga omupiira west africa zitusinga omupiira nti lwansonga lwaki nti batusinga soka ombuuze mbuuza nti lwaki batusinga nja kuddamu nti batusinga nti amawanga gali gabatwala agabafuga nga zifalansa bataddewo impact y'amaanyi okuyamba amawanga ago ge baafuganga oba kitegerekese bulungi nti amawanga gano agatutwala nga ggwanga lya bungereza musambi ki gwe tulina mu premier league musambi ki gwolina mu mpaka za championship bali mu liigi zino liigi wanu liigi t nani liigi tebalina abavubuka bali wansi eyo so nti abangereza tebayambye nyo uganda sirwa abantu tukyayita magundi tukyagamba nti lake victoria tukyagiyita queen elizabeth naokuba nti bebali batutwala naye mu nsonga yakapiira tuba tuyambye nnyo nolwo ensonga enti west, uh, west africa amawanga west africa gatwalwa bufalansa balina kyebatusingako kati cote divoir abogera french bateera nga abasambi abasinga bona bakubira mu falansa batandikira mu akademi za bufalansa wansi eyo gye bakubira omupiira ne bagira nga bambuka kakati abasinga nti ivory coast gye tugenda okusamba ku wikendi ate nono sente gwe tugenda okuzannya tebalina kye batusinga ekyamaanyi nti abasambi abalungi babeere mu zibufalansa babeera zi birigiyamu nti fe ate abasambi abasigadde mu ligi zaabwe si be balungi nnyo ekimala so tusobola bafunga nti bakuba omupiira fe baakona abatagenda kebungereza batutwala gye bataatutwala ffe twasigala nga wetuli wano akapiira tujja kasumulula era kalinde ekiro ojja kukalaba nga kalungi ddala saawa zigenda kubeera nnya omupiira ogwo ogumune atira nga tv z'enjawulo zigenda kwatira nga zikulaga omupiira ogwo kati gwegumira omupiira ojja katira nga ogulaba bulungi nnyo basibe ne banyabo mwebale nnyo mwebalire ddala okuba okutugoberera n'okutwagala tugende ku mipiira egyasambiddwa nga tugenze bena atira nga emunayira tuvudde mu uganda twavudde mbalala wano ntugenda eyibaana ntugenda ehima tugenza aluwa tuvudde aluwa tugeza algeria tuvudde algeria ivory cost senegali tuvuddeyo kati no kangutwala ebungereza ebungereza waliyo ekikopo kyadde kizanyibwa naye atera nga bukya olwaleero bakiyita fa lipre ojja kulagako emipiira egyo gyonna egyo gyasambiddwa omuli ne ziliverpool ne tiimu zendala so guna bamala kanti era kwawo tugende maaso era mbabuulire ebintu byatambudde bitya saidi eyo emipiira egyo egyasambiddwa ah, gyabadde mipiira mingi egyagenze maaso katira nga gisambibwa nempiira mu kusambibwa twagenza okulaba nga tiimu nga liverpool kanti okere wala wagulu kirabu ya bagiyita frest green

yakubiddwa luton town gozi abadde bbiri ku emu kirabu ya wolverhampton wanderers ebadde emaze emyaka kumi n'etaano nga tekuba kirabu ya liverpool mu mpaka za fa so omupiira gwagenza okuggwa nga babasunyemu naatera nga ekkene uh, wesibulu mu ki alibio yakubye kirabu ya chesterfield gozi abadde nnya ku bwereere kakati nokanzijayo ebisoko ku mupiira gwa liverpool nzikiza ku mpira gwa liverpool kugira ebisoko omupiira gwa liverpool gwagenza okujja nga basamba kirabu ya wolova mutwen wanderers baseewo ne banyabo ng'omutendesi avudde nategeeza nti tiimu eno ya liverpool omutendesi kati noba otuletera ebifaananyi by'omutendesi ng'agamba owa liverpool ng'agamba tagenda kuva mu kirabu yaki ya liverpool yoyo mutereso yazigenza okujja abawagizi nga si basanyufu abagaga si basanyufu results ku kisaawe si nungi nirangamba nedda sigenda kuva mu kirabu ki sigenda kuva mu kirabu liverpool ŋenda kusama omupiira yaze mupiira guno kirasuse kumwagalako kyabadde kimu mbuuza nti kiki akavuka katuyita ka eliot kademu nate nga ka play of the match kakati osobola kumbuuza nti birungi kye byabaddemu kyenasoose okumwagala kukira bya liverpool nayagadde selection ye abavubuka bana babadde bakoowu okumala ebbanga abavubuka babadde bakoowu batya nti bwojja okutuna babadde ku marason etambula nekira byamanisiita okumala sizoni ssatu badusakira bya manisita okumusuuza ekikopo nga manisita alemye fanere ku covid awo ne bajja nebatwala biri abiri squad yabadde nga yemu ng'ova ku munati ng'osobola kuva mu buliri ne bwenzibiriza ninjikusomera nga nzibiriza noba nti liverpool erina alison becker erina twitter alikiza ne anordi nzibiriza nzibirize njibasomere nga nzibiriza kantuune mu kamera nga nvuka balina ovubuka ande

ng'abavubuka ade bakoowu kakati kiro nze nagambye abawuliza nimbagaa bugambi navudde wano nga mbagambye olunaku lwajjo nimbagamba nti liverpool egenda kuwangula omupiira singa etegera nsobi zaayo nsobi ki zekola nti okulembesa abavubuka ku kisaawa abakoowu guno omubiri gwetulaba ogulaba waliwo wegutuuka ne gukoowa nga gwetaaga kuwumula ate mu byobulamu omubiri okuwuumula nakyo fakita nkulu nnyo basebo ne banjabo omubiri ogwowumuzaamu nakyo kikulu nnyo okukola buli kaseera ngaoyimiridde kukola ngaotudde kaseera olina kuba ngaokola omubiri ogwo bwotagwowumuzaamu gufuna obuzibu gutuuka ekiseera nigukoowa nga tikukyasobola tekwesapootinga omubiri kabe nga banaate nga okukola ebisasazi kirungi naye nawe otuuka noga nti omubiri oguwumuzeemu ekitono ennyo bweoba okola nnyo bage nti olunaku wuumulamu wuumulamu ewiiki genda omulemu mu omwezi yensonga laki olaba kampanies ezimu zigaba liivu ate ne liivu ezimu netugiyita ne fosi liivu sirwanga nti modern oyagala nnyo okukola naye nga nebakuteekako fosiriivu nebanga nti no ebbanga lyomala ngaoyimiridde wano ngaokola oyinza otakola ebintu nga biri perfect ngaoyimiridde esaawa yonna sogenda omulemu omwezi mulamba naye nga omwezi mulamba nga oli short bagenda kusasula oli ayinza okuwa fosiriivu basiba ne bajjamu oli ayinza okuwa fosiriivu nogenda okudda ngaomulimu tugukyaliwo oli asobola kuwa fosiriivu ogenda kukomawo wano ogenda kudda sebo nakaseera nga tekaliiwo nogamba bwampadde fosiriivu ya mwezi naye nga tolabye adde n'ekikumi ate nga bagambye genda owummule so kitegeeza okuwumula togenda kukola balina sente zebalina okukuwa olyoka ozikozesa olye olifreshinge mayindi zo n'omubiri gwo gukomewo gusobole okukola so nolwensonga eyo ebintu bwebityo bibeera ebiseera ebisinga nti liverpool eyo mbozi njije ku liverpool nti liverpool yagenza okujja mu maaki eno nga lineup bwenagirabye nima nti liverpool egenda kwangula omupiira era nabadde nsuubira okukuba goolo zibbiri ku bwereere naye nga yakubye mubwere omuvubuka kala yabadde mugolo yaabwe james philipe merina muzeeyi wa kazi yabadde munamba bbiri omuvubuka yitibwa simikisas yabadde munamba ssatu omuvubuka joel gomez ne ibrahim kano tebadde mu center back omuvubuka nabbi keita yadde takuba ne bamuleta mu midfield ne eh, kavuka buyita ka basetic n'omuvubuka yitibwa tiagwal kantra oyo yabadde akuba naye bamuleeseemu ndowooza ku lwexperience nebagaa katugeteekemu omuvubuka eliot nga bakubidde goolo gakipo yazze n'atulaga omupiira nti gukyabulamu nomuvubuka ayitibwa kavaalo gwe bajja mu kirabu yafulamu nga star bebavuka batandise omupiira bajje philipe merina nebaleeta akavuka wetaka philips bajjeyo omuvubuka ayitibwa

ana mu munaana kirabu yabanafe abasamba emipiira kirabu ya liverpool abaswanse uh, city abadde muvubuka atera nga sa balina balina rebekas balina corens gomezi titi abavubuka yitibwa castelo otto

kakati emipiira gyasambiddwa wade waliwo omupiira omulala ogwasambiddwa kirabu ya napoli uh, yabadde esamba kikopo kyebayita copa italia copa natera bakiyita copa italia eringa fa yeeri nga bola nti no balina fa ebungereza kiri bakiyita copa italia ekya itale ate eno eh, copa di fransa kya bufalansa netubaako wali mu ggwanga lya spain bagita copa delay so byebyo ebikopo ebijjaawo napoli yasambye omupiira awo ndowooza producer sobola tuterako napoli napoli yasambye ne gromenens omupiira nogenda mu extra nga genze bbiri bbiri kuba tuwerabira nti wali wagenze okuwumulamu nga guli t1 ne bakoma nga guli bbiri bbiri si kyo bakoze ne bagamba tulepuke nokugenda munate mu extra notasoma okusula ne bigaana baga tulepuke gwegwo omupiira gwemadde njogerako era nga twalabyemu ne red card y'omusambi ayitibwa uh, saminikola bamuwadde red card mu dakiika kikumi nga gugeze mu extra bwe bageze mu penalties penati nzinywayo penati zabadde taano ku nnya so kitegeeza ti kiraabu ya banaffe ya napoli nga banaffe banate nga banapoli embeera teyabatambulidde bulungi nga babajjeemu napoli wetwogerera eri ttale mukopa italia abasajja bali ttale penati zaganye nebaba nti laba abafulumiza mu round of 16

Uh, Crystal Palace ajja katira nga yakyazizza kira bya Manchester United mani yawangula ku weekend zali bbiri emu omupiira guno kwa ssaawa ttaano z'ekiro naye nga akavuka kayitibwa ka Joakim Anderson aka Crystal Palace akavuka uh, kalumizibwa mani ate nga kalumizibwa kalina kafu injury kajja katira nga tekakuba mupiira guno naye nga okusinziira ttiimu nga bweri wano maategeezezza nti omusambi omusambi ono ayitibwa uh, James Tomkins omuvubuka oyo

emu bajja kuba bamisinga omupiira oguddako gwe omupiira gwengezako kwogerako andikyo atira nga bwekityo bwe kiri ate omuvubuka atira nga masho yagambye bamuteekemu n'omuvubuka ayitibwa makaserasford uh, yagambye munteekemu nze wali nanyina kayinjira kali katono ngenda kwa kristo palis yakubakira byamaaniyo goli yali emu ku bwereere wali mu finals uh, gyetuyita final day at the last season so kitegeeza nti bano omupiira gwa gwali gususaako kwakusamba kiraabu eno yamaaniyo okuva mu lukumi olwenda kyenda mu gumu gwamu natera nga atulaba ate nga kiraabu natera nga yama eagles egenda kulwana okuwangula back to back kiraabu yamaaniyo kino mina ate nga mubyafaayo tukibangawo tiguso paris bwekuba tiimu eno bwengamba win back to back amana tegeeza okukuba

bagaba bagenda kati bafufukana n'omuntu ah, ebitonotono byensobola ntera nga okugyamu nti kilabu ya maaniyo ejja kugya mupiira guno mupiira atera nga ekikumi gye bakasamba bagaba bugambi betaaga okuteekako rikoda okutambula emyaka kumi n'ena nga abasajja bano nga konsita bafagasoni atera nga avaawo saalikiza kya fagasoni empiira atera nga kumi nagumu gyona nga bagiwangudde maaniyo ejakuba mupiira gwakutaano gw'omudiringana omu fixtures eno bwegwangula ne bagenza emipiira etaano nga tekubwa mupiira gwonna egyo muna tera nga kyafaayo maniu siri gwe mupiira gwayo gujja katira nga gwe gusooka muna tera nga wali awaka mu bbiri abiri mu esatu batambudde emipiira gibadde etaano mu liigi wano gyona basobodde muna tera okugiwangula marcus rasford ye muvubuka asobodde okuteeba goozi musanvu mu all competitions ziri mu kirabu ya maniu nga zonna bawangula omupiira ronaldo yali asembayo okukikola mu apuli wa 228 bamu nate ngaomupiira gwokuba nga gweguwangula golo gyoteeba nga yewangula golo gyoteeba nga yewangula so emirundi gyo munate nga girimeka giri musanvu nonna lyeyali akikozeeko marcos rasford steel oteeka likode mupiira abiri mu etaano egisembyeyo ki awe gyatandise bakola tutu ne kirabu ya lisita city ku boxing day wali wa 222 omuvubuka ono talemwangangako kuteeba so kyo kima kyamaanyi wad cup wina alexandro mnatinga martinez nga celebrating emyaka eh, era olwali ejja kuba basideye ya myaka abiri mu etaano ng'asama mupiira ogwekiro kyolwaleero avuga ajja kuba celebrating emyaka abiri mu etaano ejja kuba basideye agenda kujja mu mupiira guno nga celebratinga birthday ng'akuba omuntu amawulire ndese mm, nga gali gati transfers zonna nzirese transfers zonna nziresewo amawulire gadde mangi naye ngaobudde buntayiza tugenda mu lunch time request yejja king uh, uh, bamuyita ize king ajja ne mwana mola cabs bagenda kujja bakuba omuziki

yagenda kujala abagenyi wano era nalabyemu kamagala eh, owempala engufu naye namulabyemu abajokatira nga bateesa so birinde ntambule ne modern gwe mbadde naye ah, nga bulijjo ococococococo ocom mbadde naye bulungi nyo era ocyomu ne muganda wange izedi abadde gyali akwasaganya ebintu ku lwa staff ya sky tv mbagaliza olunaku olulungi enkya mujje mulabe kalo kalungi wali ku st georges arena mbere bulungi mweraba
sky tv iraka ly'abantu